Salam dostlar bu gün siz bilen blender sapaklarymyň ýigrimi dokuzynjysy bilen dowam edýäs blender sapaklarymyzyň ýigrimi dokuzynjysynda viewport shading modlary barada size gürrüň bererin onda näme dostlar taýyn bolsak sapagymyza başlaýas ilki dostlar obýektlerimiziň hemmesini saýlaýan we delete edip pozýan indi häzir bärden Açýan we ýapdym. Şeýlelikde dostlar häzir bärden näme çagyralyň mesh obýektlerimizden bir mankihet çagyrýas mankihet. Indi mankihedimiziň öň tarapyna geçýäs. Birazajyk has gelşikliräk bolar ýaly. Taba basyp edit moduna geçeýin. Subdivide deyin bir küçük edek. Shade smooth deyin. Ene dostlar. Dostlar şu wagt ştaýda bir zady belläp geçesim gelýär. Siz şu wideolary göreňizde, käbir ýagdaýlarda kelläňize gelýän bolmagy mümkin. Biz Şu guraly näme üçin ulanýas gerek gäl ýa-da biz şu temany näme üçin geçdik ýa-da düşnükli däl ýa-da bize gerek gäl diýip pikir edýän bolmagyňyz mümkin. Modellama geçeniňizden soňra her bir obýekt, her bir gurallary bize doly ýagdaýda gerek bolup şony ulanjakdygymyzy görersiňiz şonda şol Meselem şo modellemä ýetenimizde siz gidip şo ýene-de şo sapagy gidip görüp, ýene täzeden şo gural bilen nädip işlenýändigini öwrenip yzyňyza gelersiňiz. Ana şonda düşünersiňiz nälik nirede bize şol obýektleriň ýa-da şol gurallaryň gerek bolýandygyna. Onda näme dowam edýäs. Birinji bärde wireframe boldy. Wireframe modyna bassak dostlar üns beren bolsaňyz üns beren bolsaňyz dostlar men şu taýda Monkeyhead'imiň face'lerinem vertex'lerinem göremok diňe edge'lerini görýän bul bize nirede gerek bolar esasy mysal üçin şu arkadaky edge'leri ýa-da şul obýektiň arkadaky ýagdaýyny ýagny topologiýasyny doly derejede görmek üçin biz Wireframe modyna geçip bileris onnoň indiki modumyz näme indiki modumyz Solid mod. Solid modda biz esasy obýektlerimiziň gaty halyny görýäris. Ýagny biziň şu güne çenli geçen sapaklarymyzda mesh obýektlerini gören ýagdaýymyz. Indiki modumyz bolsa material preview mody. Üstüne bir gezek basýan, ünserin bolsaňyz solid moddan material moda geçenimizden soňra reňki üýtgedi bir açyk mankiyadymyzyň. Indi men size düşündirmek üçin muny häzir bärden biraz açyk reňk bereýin. Bärden New diýýän mälim bir materialymyzyň şuňa bir reňk bereliň. Meselem şu reňki berdik. Indi dostlar, üns beren bolsaňyz, biz material preview modunda eger-de bir obýekte reňk beren bolsak, şo reňkler bilen görmäne kömek edýär. O nähili? Mysal üçin, solid moda geçsek, biz şuň nähili material berlendigini göremzok. Ýöne şunda hakykatda ýaňky görşüňiz ýaly base color-dan beren sary materialymyz bar. Muny Material Preview modyna geçsek ine şu ýagdaýda görüp bilýäs. Ondan indiki modumyz Render mody. Render modunda dostlar biz obýektimizi render alanymyzdan soňra ýagny islendik alýan renderimiz animasiýa bolup biler ýa-da bolmasa surat bolup biler. Şony render modda ýagny taýyn ýagdaýynda biz şol obýekti surat görnüşinde ýa-da animasiýa MP4 görnüşinde alanymyzda şol obýektiň nähili görünjegini görkezýär. Ony biz bärde näzir üns beren bolsaňyz material modunda şuny ýalak görünýär. Ýöne render moda geçseňiz üns beren bolsaňyz bizde garalyp görkezendir. Indi biz şuny görmek üçin näme üçin garalyp görkezýär birinjiden sebäbi biziň viewportumyzda entek hiç çilek yşyk ýok ýagny ýagtylyk ýok şoň üçin hem biz obýektimiz taýyn ýagdaýda şuny şu görnüşde alarys. Indi biz muny şu görnüşde almazlyk üçin häzir bärden lightlardan bir point çagyrýan. Ony G Z diýip ýokaryk süýşürýän. Biraz şuň reňkini bäş ýüz diýip gataldaýyn. Indi G diýýänini öňüne süýşürýän. Ine dostlar, üns beren bolsaňyz, biz häzir şuny, eger-de şu wagtky ýagdaýda häzir, meselem, Shift A bilen bärden bir kamera çagyryp, GZZ edýän. Indi biz şuny şeýle ýagdaýa düş taýdan render alsak, indi biziň renderimiz edil şun ýalak görnüşde görüner. Ine dostlar blender sapaklarymyzyň ýigrimi dokuzynjysyny şuň bilen tamamlaýas. Indi dostlar biz Nolan blender sapaklarymyzyň seriýasyny otuz sanak sapak bilen tamamlajak. Ondan soňra has kyn sapaklara geçjek hem-de modellemä geçjek. Şonuň üçin iň soňky, ýagny Nolan Blender sapaklary seriýamyzyň iň soňky iki sapagy. Indiki sapagymyzda-da şul her moduň öz menýusy bar. Şu menýularyň bize nägile kömegi bolar, şo barada düşündirip geçerin. Onda näme dostlar, sapagymyz peýdaly bolan bolsa, kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy hem-de hem-de soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýalarda soramagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Indiki wideolarda görüşýänçäk, sag boluň!